Belê temaşevan hêja em ê îro ji Seydayê Cegerxwîn helbestekî ji we re bixwînin. Belkî werî bîra we jî di serê helbestê Nemir de me ji Seydayê Cegerxwîn helbestek xwendibû bi navê Bêriya Welêt ku li ser welatê Kurdan hatibû nivîsandin ku me got wê helbestê de belkî hemî hebûn û hemî dewlemendiyê Kurdan di wê helbestê de hebûn. Em ê îro helbesteke dî ji we re bixwînin. Vêga gelek Însan dizanin ku gelek helbest ê cegerxwîn li ser mijara civakî û siyasî hatine nivîsandin. Gelek helbestê xwe ji boy Kurda, ji boy pirsê Kurda, ji boy pirsgirêka Kurda hatine nivîsandin û di hemî an jî em karin bêjin di wa helbestê xwe de di geleka de ji bo şiyarbûna Kurda her ji Kurd bi Kurdan re axiviye û şiyarbûn ji we xwestiye ku ew jî li miletê xwe, li netewê xwe xwedî derbikevin. Lê belê helbestê cegerxwîn yê li ser eşq û evînê jî hene, gelek helbestê wî li ser evînê jî hene. Hinek jê em karin bêjin li gor rêbaza îro, hinek jê jî bi belkî bi rêbaza klasîk hatine nivîsandin. Em dixwazin îro dîsa helbesteke li ser eşq û evînê Ji were bixwînin, bi rastî helbestê wî gelekî divê di vî warê de jî xweş in. Lê berî ku em helbestê ji were bixwînin, em dixwazin ku jiyana Cegerxwîn bi kurtî bi we bidne naskirin, kerem kin em bi hev re jiyana Cegerxwîn temaşe bikin. Cegerxwîn di sala hezar û neh sed û sisêyan de li gundê Hesarê hatiye dinyayê. Hesarê bi Kercosê ve girêdayiye. Kercûs jî niha bi Batmanê ve hatiye girêdan. Navê Cegerxwîn yê rastî Mele Şêx Mûsa û kurê Hesenê Mihemedê Mehmûdê Elî ye. Lê ji ber ku di helbestên xwe de navê Cegerxwîn bi kar aniye, çêtir weke Seydayê Cegerxwîn tê naskirin. Hê ew zarok bû dê û bavê wî mirin û sêwî ma. Ji ber ku sêwî û bêçare mabû demekê şivantî kiriye. Lê Cegerxwîn zû ji vê rewşê derket û ji bo îlm û îrfanê derkete rê û li cem gelek aliman xwendiye. Piştî ku îcazeya xwestan li gundan hinekî melatî kiriye. Ji ber ku di vê demê de gelek bûyerên siyasî li pey hev diqewimîn û her dem di encama wan bûyeran de gelê Kurd zerar didît, Cegerxwîn di bin bandora wan bûyeran de gelekî dima. Êdî ji bo xizmeta gelê Kurd bike berê jiyana xwe guherand û kete nav xebatên siyasî de. Piştî bûyerên siyasî êdî çû Sûriyê. Cegerxwîn piştî ku çû Sûriyê, dest bi nivîsandina helbestê kir û di kovara Hawarê de helbestê xwe diweşandin. Di wê demê de Cegerxwîn ji ber tevgerên civakî û siyasî li her çar parçeyên welêt geriya. Di sala hezar û neh sed û heftê û nehan de li Swêdê li bajarê Stockholmê bi cih bû. Di bîst û du duê çiriya pêşîn ya sala hezar û neh sed û heştê û çaran de li bajarê Stockholmê çû ber dilovaniya Xwedê. Cegerxwîn di temenekî piçûk de dest bi nivîsandinê kir û heta dawî emrê xwe gelek berhem nivîsandine. Exlebe di warê helbestê de gelek berhemên giranbiha dane dîroka wêjeya kurdan. Di helbestên xwe de çêtir li ser mijarê siyasî sekiniye. Di gelek helbestên xwe de Bang li Kurdan kiriye û şiyarbûn û yekîtiya wan xwestiye. Di warê helbestê de zimanê wî gelekî herikbar û levhatiye û helbestên bêhempa nivîsandine. Nêzîkî deh dîwanên wî çap bûne û berhemên wî yê çap nebûne jî hene. Belê temaşevanê hêja me bi hev re jiyana Cegerxwîn temaşe kir. Êdî em ê niha helbesta wî ji we re bixwînin. Weke me gotî di serî de jî ev helbest li ser eşq û evînê û em karin bêjin bi rengekî klasîk hatiye nivîsandin weke yê Melayê Cizîrî û Hemedê Xanî wan. Bi vî rengî dest pê dike, Ez çûme nêv baxçeyê gulan, zanim ku min berdaye rê, Guhdarê dengê bilbilan, ez xweş dizanim vê sirê. Temay Şevanê hêja, Bi ez çûme nêv Baxçeyê Gulan, çikî bi rastî zimanê wê ne zehmet e, ne giran e, nêzîkî me ye, ji ber ku cih ger xwîn bi xwe jî di sed sala derbasbûyî de, di sed sala bîstan de jiyana xwe xilas kiriye, jiyana xwe derbas kiriye. Ji ber wê yekê zimanê wî ne qasî giran e. Di Bi ez çûme nêv Baxçeyê Gulan, zanim ku min berdayê rê, Guhdarê dengê bilbilan Ez xweş dizanim vê sirê dibê ez li dengê bilbilan guhdarî dikim nav baxçeyê gula de ku em karin bêjin ji bo eşq û evînê du sembolê gelekî navdar û girîng hene ew jî çi ne gul û bilbil e. Bilbil evîndar e û em karin bêjin gul jî evîn e an jî maşûq e û bilbil jî aşiq e. Ev her dem Di edebiyata klasîk de ev hatine bikaranîn. Dibe guhdarê dengê bilbilan Ez xweş dizanim vê sirê. Yanî ev sir, ev raz, ev esrar, esrara eşq û evînê ye. Ez vê baş dizanim ji ber ku ez jî evîndarek im. Ev reng û deng û av û dar Vêkra li min xweş kir bihar. Anîne ber çavên me yar Ketime xeyala dêm durê. Belê tema şeva nêja dibê ez ketime nav baxçeyê gulan de û dengê bilbila li min dihat û dibê ev ev reng û deng û av û dar ev reng û ev deng ev av û ev darê di nav gulê baxçeyê gulan de nav wî baxçeyî de vêkira li min xweşkir bihar. Dibê ew bihar çêtir li min xweş kir. Dibê ji xwe bihar xweş e. Wextê ku min dengê bilbil û bêhna gula jî kir çêtir bihar li min xweş bû. Anîne ber çavê me yar. Dibê wextê ku ew xweşkatî, ew sibehîtayiyê biharê ew deng û bêhnê xweş min dîtin û min bên kirin êdî Dîlber hate ber çavê me. Anîne ber çavê me yar, maşûqa min, evîna min hate bîra min, ketime xeyala dêm dûrê. Dibe ez jî ketime xeyala wê dîlbera ku rûyê wê, wechê wê weke em bêjin dûrra ye, weke lu'lu'a ye, weke înciya ye. Yanî di edebiyata klasîk de gelek cara wechê dîlberê şibandine Durrê yan jî ku dibêjin încî an jî lu'lu' tê bikaranîn, wecihê wê an jî carna jî ji dinanê wê şibandine vê. Dibê anîne ber çavê me yar ketme xeyala dêm durê. Ketme xeyalan hûr û kûr, awir me avê tin li dûr. Naka li min bû şewq û nûr, dilber ji bir cê dayê rê. Belê temaşe van hêja dê ji ber wê xweşkatiyê ji ber wa wî deng wî bêhna xweş Dîlber hate bîra min ez ketime xeyala wê de ketime xeyalan hûr û kûr bi rengekî hûr û kûr ez ketime nav xeyala de nav xewn û xeyalan de ji bo Dîlbera xwe awir me avêtin li dûr dibê Dîlberê ji dûr ve awir avêtine min ji dûr ve ev jî em karin bêjin di edebiyata klasîk de her dem Hatiye bikaranîn ku aşiq ji çavê dîlberê her dem ditirsê û dîlber bi çavekî tûj û dijwar lê dinere û awrata vê jê de û ji ber wê yekê jî dîlber aşiq birîndar dibe û gelek cara jî dibê ji wan çavan reşandin tîr û ox yanî her dem ew mijgilê çava ji bo wî aşiq weke tîran e weke riman e û tavêjina aşiq aşiq bi wan birîndar dibe. Naka li min bû şewq û nûr. Dibê ji ber xweşkatiya wê, ji ber spehîtayiya wê şev her teref ji bo me bû nûr û şewq. Her der ronahî bû. Dîlber ji bir cê dayê rê. Dîlbera wê ji bir cê dayê rê derketiye. Em karin vê jî bêjin ku her dem dîlber di birc û seray û eywana de Dimîne, yanî ti cara dîlbereke feqîr û belengaz û em bêjin heşa pîs nîne, yanî ji bo aşiq, ji bo evîndar her dem cihê dîlberê xweş e, cihê wê bilind e û her dem bi qedr û qîmet e. Li vê dirê jî dibê dîlber ji bir cê dairê, bir cî em karin bêjin bercê hakim û mîran yê însanê mezin hene û her dem jî dîlber di cihekî wilo bilind de, cihekî xweş de dijî. Derket ji nêv bircê meşî, ava çemen qet naxuşî. Sorgul ji ber şerman weşî, ez da me ber yek awirê. Belê temaşevanê ca dibê derket ji nêv bircê meşî, di serê beriya vê malkê dijî, digot çi? Digot dîlber ji bircê daye rê, dibê derket ji nêv bircê û meşî. Ji bircê ji qesrê ji eywanê derket û meşî birê ket. Ava çemen qet naxuşî. Yanî ewqasî xuşxuşa wê û nalenala wê heye ku belkî ji ber xuşxuşa wê, ji ber nalenala wê, himhim û gimgima wê dengê ava çeme sekiniye, xuşxuş jê nayê. Sorgul ji ber şerman weşî. Dibe ew gulê sorê di nave baxçeya de jî, ew gulê di nave baxçe de jî, ew gulê sorê xweşik, wextê ku dîlber dîtin ji ji ber xweşikatiya wê, ji ber sibehîtayiya wê êdî fedî kirin, şerm kirin û ew pelê xwe hemî weşandin. Yanî ew qasî dîlber xweşik bû, ew gul ji xwe fihêt kirin, hemî pelê gula weşiyan. Ez da me ber yek awirê, Bi awirekê jî ez kuştim, awir avêtine min, bi awirekê jî ez ez belkî yekser kirim, ji erdê re yekser kirim, ez gelekî êşandim, birîndar kirim. Destê me girdî Xusrûwê, şêrîn qedê reş ebrûwê. Heyvê xwe da ber wê rûwê, xweş da ketin binya pirê. Belê temaşevanêja dibê destê me girtê Xusrewê, Xusrew wek hûn zanin ew jî padîşahekî mezin bû di dîrokê de yê belkî Îraniyan. Di gelek cara jî ew dîlber şibandina şah û padîşaha însanê mezin yê bi qedr û qîmet. Ev jî li vê derê jî dîlbera xwe şibande Xusrew. Bê destê me girtê Xusrewê, şêrîn qedê reş ebrûyê. Li bejn û bala wê şîrîn e, xweşik e û reş ebrû e, birhê wê jî reş û tarîn e. Em karin bêjin di edebiyata klasîk de jî ev her dem reşatî li pêş e. Yanî çav reş in, birh reş in, mijgul reş in, por reş e. Yanî her dem ev em karin bêjin di wecihê dîlberê de ev tişt reş in, tenê wecihê wê spî ye, wecihê wê sor û spî ye. Wekî din birh û çav û em bêjin mijgul û por her dem reş in. Li vê derê jî dibe şêrîn qedê reş ebrûyê. Bejn û bala wê şîrîn e û birhê wê jî, birûyê wê jî, ebrûyê wê jî reş in. Heyvê xwe da ber wê rûyê. Dibe me heyvê, mehê jî xwe da ber rûyê wê, xweş da ketin binya pirê. Dibe ew qasî Yan em karin bêjin wecihê wê û heyv weke hevdu xweşik bûn belkî Dîlber ji heyvê jî xweşiktir bû. Gelek cara dîsa wecihê Dîlberê dişibênin mehê û rojê û stêrika tiştê xweşik. Destan îşaret dane hev heta li vîn ez manû dev. Rojê xwe ber de hat îşev loksa me rûyê Dîlberê. Temaşevanê ja dibê destan îşaret dane hev. dibê destan li hev îşaret kirin. Heta li vîn ez man û dev. Dibê êdî zimanê me û devê me jî lev geriyan, êdî em bêjin axivîn şteglîn. Rojê xwe ber da hatî şev. Dibê roj çû ber ava, çû ku bihlê û şev hat. Êdî bû tarî, dinya bû tarî. Luksa min rûyê dîlberê. Dibê ronahiya me jî, çiraya me jî çiya rûyê dîlberê. Yanî ewqasî dîlbera me xweşik e, ewqasî spihiya ku Heşa ne hêja ye, ne xwedî ye, ne hewce ye ku roj derkeve, roj tune bê, meh tune bê, heyv tune bê jî, yanî ti ronahî tune bin jî, dîsa wecihê dîlberê ewqasî xweşik e, ewqasî rehnî ye, ewqasî ronahiya wê, şewqa wê zêde ye ku şevê ji me re ronahî dike, ew tarî ji me re dibe weke nîvê rojê. Ewqasî dîlbera me xwe şike. Bi rojê xwe ber de hatî şev. Luksa me rûyê dîlberê weke hûn zanin luks jî weke çirayê, weke lembeyekê ew jî ber ya, em karin bêjin ceyranê dihate bikaranîn. Şerma rûyê min zû revî, mêran ya dil tev civî. Wek vê şevê dest nakevî, destûr veda lê fişe kirî. Belê temaşevan hêja dibê Şerma rûyê min zû revî. Dibê ez pêşî min gelekî şerm dikir min fedî dikir lê dibê ew ew şerm ser min zû çû ew fêtiya min ser wê min çû mêran ya dil tev civî dibê min cesareta xwe da hev û ez dilê min em bêjin ew kelecan û hêjana min kêm bû çû wek vê şevê dest nakevî dibê fersedeke wilo an jî derfeteke wilo careke dî êdî bi dest me nakeve destûr veda lê fşekirê. Dibe ew dîlbera lêvşekir careke tenê jî be bi min re kenî û em karin bêjin ez qebûl kirim ji xwe re. Geh raketin geh radibûn, hişyar dibûn winda dibû. Geh em hebûn û geh nebûn, xwedê nekî ku roj hilê.

Sundû girê bendên me best. Hênû ji hev xatir me xwest, lê man li ser soza berê. Temaşe van îca dibê rabûne pê em dest bi dest, em em rabûne ser linga Sundû girî bendên me best. Dibê em me sund xwaribû, me bi hev re ah û peyman çêkirin, me ehd û peyman bi hev re çêkirin. Hênû ji hev xatir me xwest, lê man li ser soza berê. Dibê jinû me xatir ji hev xwest, Me ji hev re ehd û peyman da, ji hev re soz da û em mane li ser me ji hev re xatir xwestin û em mane li ser soza xwe ya berê ji ber ku yanî însanê berê li ser soza xwe sekinîn dibê em jî weke însanê berê weke mêrê berê me ji hev re soz daye pişta xwe da min û meşî cobar li çavê min meşî pêldan ceger xwîn jê kişî dijwar e derba xencerê. Temaşevanê jî li pişta xwe da min û meşî, weke hûn zanin wek baş fêm kir, cobar li çavê min meşî, dibê weke av û avê besta û çeman li çavê min reşî, ewqasî ji hêstirê çavan, ewqasî ez girîm. Pêldan ceger xwîn jê kişî, dijwar e derba xencirê. Dibê êdî ji ber derba xencirê jî em ketine girî de û careke dî em cegerxwîn bûn, dîsa kezeba min bû xwîn, û li vê derê helbestvanê hêja mahlasa xwe nasnavê xwe jî bi kar aniye. Weke hûn zanin navêyî Mela Şêx Musê Hîsarî bû. Li vê derê navê xwe weke cegerxwîn dîsa di helbestê de gotiye. Temaşevanê hêja helbesta me xilas bû, ez dixwazim helbestê ji serî careke dî bixwînim û bernameya xwe xilas bikim. Ez çûme nêv baxçeyê gulan, zanim ku min berdayê rê, guhdarê dengê bilbilan, Ez xweş dizanim vê sirê. Ev reng û deng û av û dar. Vêkra li min xweş kir bihar. Anîne ber çavê me yar. Ketime xeyala dêm dûrê. Ketime xeyalan hûr û kûr. Awir me avê tin li dûr. Naka li min bû şewq û nûr. Dîlber ji bircê dayê rê. Derket ji nêv bircê meşî. Ava çeman qet naxuşî. Sorgul ji ber şerman weşî. Ez da me ber yek awrê. Destê me girtî Xusrewê şêrîn qedê reş ebrûyê. Heyva heyvê xwe da ber wê rûyê xweş da ketin binya pirê. Destan îşaret dane hev heta li vîn ez manû dev. Rojê xwe ber da hatî şev luksa me rûyê dîlberê. Şerma riwê min zû revî, mêran ya dil tev civî. Wek vê şevê dest nakevî, destûr veda lê fişekirî. Geh raketin geh radibûn, hişyar dibûn winda dibû. Geh em hebûn û geh nebûn, xwedê nekêk û roj hilî. Rabûne pê em dest bi dest, sûndû girê bendên me best. Hê nû ji hev xatir me xwest,